wkoll. Sadanittant ingħaqad magħna Cain Said u allura ma' Cain kif għadtilkom fl-introduzzjoni għandna messaġġ interessanti mmens għall-fatt li lanqas qatt daħlitli f'moħħi jiena din ta' il-liċenzja jekk hix obbligatorja jew le Imma ħa naqra l-messaġġ li rċevejna. Aħna kif aħna? Ninsab tajjeb, insellimlek Angela, nsellem lit-tim kollu wara l-kameras u nsellem lit-telespettaturi wkoll. Jiena ngħidlek grazzi talli qiegħed magħna u grazzi lit-telespettaturi illi jżommulna l-programm tant ħaj illi jibgħatulna dawn il-messaġġi u fl-introduzzjoni għedtilhom għedtilhom illum għandna suġġett interessanti immens għax jien stess lanqas naf illi Qas qatt m'għaddietli minn moħħi. U allura ħa naraw daqsxejn anki il-messaġġ li rċevejna. Eh, ikkuntattjatna persuna u qiegħda tistaqsi jekk operaturi tal-logħob tal-azzard online eh, u mhix obbligati li jħadnu liċenzja u li jimplimentaw għodod tal-logħob tal-azzard responsabbli. Iva, l-operaturi tal-logħob tal-azzard dawk li aħna nsejħulhom iGaming companies jew gaming operators li jinsabu f'numri tista' tgħid kbar hawn Malta, huma obbligati li one ikollhom liċenzja u two li jħaddmu fatturi aħna ngħidulhom bl-Ingliż responsible gambling tools, RG tools. L-ewwel ħaġa permezz ta' dawn l-għodod jassiguraw ambjent sikur. u iħeġġu kontroll u responsabilità fil-ġukatur. X'inhuma dawn il-fatturi? Ikolli ngħidhom bl-Ingliż, Angela, għandek deposit limits, x'ġifieri? Inti tista' tqassam ammont kemm tista' tiddepożita biex minn dak l-ammont inti tkun tista' tilgħab. Issa tista' tqassam daily limit, weekly limit, monthly limit, kważi kważi yearly limit. Ġifieri inti b'din l-għodda qed tillimita lilek innifsek minn kemm tista' tiddepożita flus biex tilgħab. Barra minn hekk għandna wkoll wagering limit, tagħmel limitu fuq kemm tista' tirriskja flus, fuq kemm tista' tilgħab flus. U hemmhekk il-ġukatur dejjem qed iżomm kontroll. Kważi kważi tista' tillimita wkoll kemm titlef. Dak li insejħu loss limit. Dawn huma kollha għodod. Dawn huma dawn l-għodod li qed issemmi huma affarijiet li eh, il-ġugatur eh, irid jissetjhom qabel iva, jibda jilgħab. Iva, iva, iva. Eh, barra minn hekk tajjeb li ngħid. dawk ma jiġux issetjati, jistgħu jibqgħu għaddejjin. Huwa l-obbligu tal-operatur tal-lob li jħeġġeġ lill-ġugatur biex iva kif jikkrea il-profil tiegħu kif jikkrea l-account tiegħu jiġi mħeġġeġ biex jagħmel dawn il-limiti u jservu ta' ġid għall-ġukatur l-ewwel u qabel kollox. Barra minn hekk hemm għodod oħrajn Angela, session limits pereżempju, inti dħalt qed tirriskja flusek qed tilgħab flusek, wara siegħa inti jitlagħlek messaġġ li sar il-ħin biex niftehmu. Għandek ukoll timeouts. Pop-up messages jitilgħu fuq l-iskrin waqt li inti qed tilgħab biex iħeġġuk tieħu break. Tieqaf mill-logħob tqum minn fuq l-apparat elettroniku tiegħek u mbagħad tkompli wara jew tieqaf safrattant. Nerġa' ngħid, dawn huma kollha għodod li l-operaturi tal-logħob jissalvagwardjaw lill-ġugatur permezz tal-ħolqien ta' ambjent sikur U inti qed jipprovdielek l-għodda neċessarja biex inti tkun responsabbli. Jiena fl-intervisti tiegħi dejjem ngħid inħeġġeġ l-importanza li l-ġukatur iżomm kontroll intrinsiku. Tista' tgħid li permezz ta' dawn l-għodod l-operaturi tal-logħob jagħmluhielek aktar faċli biex inti kważi kważi żżomm kontroll f'kull minuta tal-logħob tiegħek, Angela. Inti semmejt illi għandna ħafna online gaming li huma reġistrati f'pajjiżna. Però dak li jkun dal-ġugatur li jkollu kilba għal-logħob jista' jmur minn kumpanija għal oħra anki oħrajn li mhumiex reġistrati f'pajjiżna? Iva, jista'. U għandhom l-istess miżuri? First and foremost, l-ewwel qabel kollox, inħeġġeġ lill-ġukaturi kollha hemm barra biex, jekk għandhom l-attività tad-delizzju tal-logħob tal-azzard marbuta ma' qalbhom, jilagħbu flushom fuq websajts li huma regolati, websajts li huma liċenzjati. Kif inti tidħol fuq websajt tal-logħob u tniżżel isfel fil-footer biex niftiehmu ikollok miktub il-liċenzja ta' ta' tali website, ta' tali operatur tal-logħob. Importanti ferm għax il-liċenzja nerġa' ngħid tissalvagwardja ambjent sikur. Jekk l-operatur tal-logħob jekk il-websajt ma tkunx liċenzjata mal-awtorità tal-logħob inti tkun qed tirriskja f'liema sens anke eżempju Angela jkollok diżgwid ma taqbilx ma ċertu operatur inti l-liċenzja tissalvagwardja lilek biex tuża lill-awtorità Maltija għal-logħob li għandha l-liċenzja adattata biex tkun ta' medjatur, jiġifieri l-middle person bejnek li għandek l-ilment u l-operatur tal-logħob li inti għandek l-ilment tiegħu. Kważi kważi inti tgħaddi l-messaġġ lill-awtorità u l-awtorità titkellem f'ismek u tara x'inhu l-każ. Ara kemm hu importanti allura li. Iva, importanti immens. Pereżempju, websites li ma jkunux liċenzjati, dawn l-għodod li qed insemmi, mhumiex obbligati li li jimplimentawhom. Allura nerġa' ngħid, tajjeb li kull ġukatur hemm barra li iħobb jilgħab, dejjem taħt kontroll, flusu, iħobb jattwa l-attività tal-logħob tal-azzard, jilgħab ma' operaturi tal-logħob li huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob, Angela. Ekku. Meta qed nitkellmu ma' Kane, dejjem inżommu f'moħħna il-logħob responsabbli. Issa ikun xi liċenzjat jew le, importanti il-logħob responsabbli. U forsi nerġgħu nispjegaw ftit il-kunċett ta' logħob responsabbli. Il għaliex mhux il-ġugatur biss ikun qed ibati għax psikoloġikament naħseb ibati meta Da jitlef iżjed milli suppost għalkemm hemm dawn il-miżuri li għadu kemm spjegalna Kane u interessanti illum illi qsamnihom anki magħkom it-telespettaturi tagħna. Però sfortunatament ibatu wkoll il-maħbubin, il-membri tal-familja. Iva hekk hu Angela. Tajjeb li nsemmi wkoll li mhux Liċenzja mhux għodod tal-logħob biss tissalvagwardja imma miżuri oħrajn bħal pereżempju taċċerta li hemm ċertu dak li ngħidulu randomness fil-logħob, jiġifieri jkun hemm ċertu teknikalitajiet bħal random number generators li dejjem jissalvagwardjaw il-fairness. tal-logħba biex biex u jissalvagwardjaw lill-ġugatur. Mhux hekk biss, inti għandek il-protezzjoni tal-fond tal-ġugatur, jiġifieri operatur liċenzjat jassigura li l-fond iddedikat għall-ġugaturi mhuwiex biex ngħidu hekk imbagħbas u jkun hemm diskrepanza bejn il-fond tal-ġukaturi u l-fond operazzjonali tal-operatur. Dawn kollha huma dejjem ngħid għall-ġid tal-ġukatur. Nisimgħu ħafna li operatur tal-logħob, operaturi tal-logħob moħħhom biss biex jakkwistaw il-flus. Imma tajjeb li nkunu mgħarrfin hemm barra li It's not all doom and gloom, Angela, u, eħe, l-operaturi tal-logħob huma obbligati li jissalvagwardjaw lill-ġukaturi stess. Iva, ir-responsabilità fil-logħob, ir-responsabilità interjuri ngħidilha jien, li inti żżomm kontroll fuqek innifsek, Angela, fuq l-attività tiegħek, fuq l-azzjonijiet tiegħek. Responsabilità li nġorruha kull ġurnata li aħna ngħixu, speċjalment f'attivitajiet ta' tali riskju. Importanti ħafna li ġukatur jikkrea budget, jikkrea limitu ta' ħin li jista' jqatta' fix-xahar, fil-ġimgħa u jimxi ma' dak il-limitu. u jżomm lilu nnifsu in check. Is-soltu nsemmi s-self testing jiena tajjeb ukoll li ġukaturi hemm barra iwettqu self testing, issaqsi lilek innifsek isma' jiena qed nimxi mal-kontroll ta' flus, qed nimxi mal-kontroll ta' ħin fuq il-post tax-xogħol, moħħi il-ħin kollu fuq il-ħin li jiena nqatta' l-każino, nippreferi nqatta' ħin nilgħab flusi online milli nqatta' ħin mal-tfal tiegħi. Tisimgħuni tgħidu hu kif jista' jkun, iva, ikun hemm każijiet, każijiet ta'. Min jaf ma' xiex tiltaqgħu intom. Eħe, każijiet ta' lagħba, ġukaturi patoloġiċi fejn jiġu aljenati totalment mid-dinja reali, Angela. Però illum konna qed nitkellmu dwar kemm hu importanti li nkunu nafu fuq liema sajt qegħdin nittantaw xortina, nilagħbu, importanti li jkunu liċenzjati għax dik il-liċenzja tista' tkoprina wkoll f'każ li jkun hemm anki xi problema. Hekk hu, u jekk ikun hemm xi ilment min-naħa tal-ġukaturi, jekk ikun hemm xi diskrizzjoni jikkuntattjaw lill-Awtorità Maltija għal-Logħob u jagħmlu wkoll l-ilment tagħhom hemmhekk, jidħlu fil-website tagħhom u hemm id-dettalji kollha anke operaturi tal-logħob li forsi jkunu qegħdin imexxu xi logħob klandestin, xi logħob illegali. Dawn huma kollha mezz ta' kuntatt fejn jistgħu jikkuntattjaw lill-Awtorità. Naturalment jekk persuna tħoss li għandha problema illum hawn l-għajnuna, grazzi anki għall-awtorità tal-logħob responsabbli, qed jidhru anki l-informazzjoni fuq l-iskrin tat-televiżjoni hemmhekk hemm, għax intom għandkom sit elettroniku mimli informazzjoni u xi. Iva, iva. Barra s-sit elettroniku tal-Awtorità Maltija għal-Logħob aħna bħala Fondazzjoni għandna wkoll il-websajt tagħna kif qiegħda miktuba fuq l-iskrin u permezz tal-websajt tagħna tistgħu wkoll tużaw il-faċilità taċ-chat. Forsi jkun hemm min jiddejjaq isemma' leħnu fuq il-linja ta' sapport nazzjonali 1777 u jippreferi jikkuntattjana permezz taċ-chat. Is-servizzi ta' sapport qegħdin hemmhekk, sta għall-persuna M'hemmx għalfejn ikollok vizzju biex iċċempel fuq il-1777 anke, forsi tkun trid xi ftit informazzjoni jew inkella jkollok ilment, pereżempju, fuq operatur tal-logħob partikolari. Aħna nkunu nistgħu mmexxuk bl-aħjar mod li nistgħu. Ħa nikkonkludu hawnhekk, nirringrazzjak Kane anke tal-informazzjoni li għaddejtilna. Jekk intom tixtiequ tkunu tafu aktar dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt jew mal-fondazzjoni jew mal-awtorità jew inkella addirittura tibagħtu SMS fuq 506170000 kif għamlet din is-sinjura u aħna niddiskutuha ma' Kane jew inkella nkunu nistgħu niddiskutuha anki waqt il-programm tagħna meta jerġa' jkun qiegħed magħna Kane fuq is-sufa. Kane, grazzi u nawguralek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba min-naħa tagħna ftit tagħrif pubbliċitarju.